An ech begréissen iech hei zu enger neier Folg vu Splatoon 3, dem Storymodus. Jo, haut, mir maachen et souwäit, mir ginn an dee leschte Secteur do. Éier mer awer do era ginn, géif ech nach kucken, ob mer hei net nach vläit fanen, mir kréien et just net fräigeschalt. Do feelt eis leider Gottes nach Anchoviumen an dann gesitt der, hutt der gläich. Ähm, hun mer dat gleich och hannert eis. Äh, mir gi lo hei ran. Kucken an den leschte Sektor ranzekommen. Also mir sinn lo lescht Zäit wirklich hier bei an an de Widder. Den ass am wäitste fort. Gemengt, do wär eppes am äh, Waasser gewiescht. An ja, dat do gëtt jo scho ganz cool. Keng Nëmmen dass e Méint nëmme Waasser a kaum Lanti sicht, sinn ech mol gespaant wéi mer iwwerhaapt sollen do deelweis eriwwer kommen. Do ass och e Signal ganz uewen, dat misst dann de Bopi sinn, soen si och, an da giff ech se um waarme Hei mol hei direkt, dat mer alles oflafen wat mer oflafe kënnen. Also wierklech Kaart, Glückseligkeits, Gléckséilegkeetslabor gëtt dat da lo genannt. An ja, dat do glëckséileg fir eis wäert ausgoen, ech weess et net. Hei wäert wahrscheinlech alles eriwwer och goen. Also dat gëtt jo scho ganz witzeg. Wäert mer awer lo nach net kënnen hikommen. Mir kucke lo mol hei. Do komme, jo, do misst een dann alles mol fräischalten. Schalten dat do lo mol fräi als éischt. Da giff ech soen, maa mer mol dee Goldknäppel aus, hien hat schon eppes fonnt. Do hu mer awer eppes fonnt, also et ass scho wierklech faszinant. Et gëtt emol besser Musek als ech hei on stream. Wéi gesot, ech sinn och erëm live um Twitch Channel haut aktiv. Kréien déi Goldpalett, also et ass scho wierklech witzeg gemeet, wéi déi iwwerall kann hiesselen. Ech géif awer soen, mir maachen direkt den éischte Level hei, an den éischte Level heescht Kloer wéi déck Tënt. Géigner am Niwwel klappen an d'Zil erreechen. Dat hate mer scho sou ähnlech opgebaut. Ech hoffe mol einfach, datt dat do elo machbar wäert sinn, fir sou kleng Intro hei am Secteur Nummer 6 eis ze erlaben. Also laut menger Handy-App si mer bei 83 Prozent. Äh, wat mer bis elo gepackt hätten. Dat heescht, ähm, 70 Prozent verliere mer elo nach hei. An ech kann mir virstellen... Okay. Da wären mer dann, äh, ja... Wären mer wahrscheinlich eng Këscht. Ne? Mol hei erof ze kommen an dann Saachen ze sichen. An hei si lo de staark Géigner an dat dat freet mech, datt déi lo mol optauchen. Dat do ganz béiser Leit souzesoen da mol endlech optauchen an am Spill eis challengen. Dat si meeschtens ëmmer zu d'Endgéigner, keen deen déi nennen. An et geet eben drëms. Ok mir maachen eis Damage an deems mer an der Faarf sinn. Et geet en haut drëms mam Secteur 6 sech bëssen waarm ze spillen. Laut dem Eric, ech zitéieren, ass et Highway to Hell. Sinn mol gespaant wéi vill Hëlle dat haut gëtt. A mir sinn, also déi Niwwellevelen déi sinn nei an si wäerten och elo hei, a mir mierken mir hunn och deelweis. Aner Waffen aktuell. Guck mal, wann wir do rem ulackelen. Seht, dat ass scho cool gemeet. Ich gucken mol, wann wir do, voilà, do steht gutt. Also dat ass da wirklich hier Schwächt, och am Sënn vun, ähm, dat se einfach dann näischt méi ze radetten hun, wann se spawnen. An, äh, ja, mir, wéi gëtt dat hei, higher Welt to hell genannt. Aktuell geet et nach, mir hu schon den Checkpoint erreecht. Scho weess ech dat hei Checkpoints dra sinn. Mol hei nommai eppes fannen. Ginn mer ginn mer einfach erof. Oh do war eng Eroberung dat war net sou gutt gespillt. An hei musse mer elo nach oppassen mat de Curling. Bon also dass all Waff gëtt elo e bëssen eis esou ofge eis esou ofgehandelt. Muss mer e bësse kucken dat och opzepassen. Esou. Do ass scho rem een gespawnt mengen ech do uewen deen esou wäit kann damage maan. Mee déi ewech ze maan, ob dat esou clever ass wees ech mol net. Dat war esou eng an et ass misst nach en zweeten hei iech sou sinn ne. Voilà dat war deen. Dee geet hei de Wee schonn Komm rop oder rof. Elo gëtt ganz witzeg hei am Sënn vun déi si erof gesprong. Elo mol em hei och erof ze kommen dann. Een ass scho fort. Also sou schwéier si se net, well mer einfach wësse wéi se och spillen. Ech looss hei do bis en eech sou ee sinn. Voilà. Eng nei Niwweg an si hunn elo de Problem, se sinn an eiser Faarf gewiescht an domadder hätte mer de Level schonn ofgeschloss an de Spaass geet hei op. Also wierklech ganz kuerze Level, ganz kuerzen Intro hei scho gewiescht. Jo, do sinn eben déi Endgéigneren, déi ëmmer do géint der Schluss och een nerven. Kloer wéi déck Tënt. Also mir hunn och all Waff bësse gesinn, quitte dat ech kuerz Prozess gemeet hu mat den diverse Waffen a mer esou eben hei e schnelle Kampf gemeet hunn. Also dat wier ofgeschloss. Mir kréien 1.410 Belounung. Ech kucken eng Kéier elo wat do kritt. Also dat ass och den éischte Level gewiescht. Dat heescht ech mussen elo gech elo mol hikrut. An dass witzeg wéi mer hei a verschidde Levels kënnen och riwwer sprangen. Wat wëll hatt vun eis? Puer Fëschéier, 100 Stéck, jo, déi hu mer mat. Wäerten awer eis ni all ze vill elo hëllefen. Gi mer mol eng Kéier hei erop, géif ech soen. Eis vläit den nächste Level do ukucken. Nö, genuch, definitiv genuch Fëschéier, dat gëtt dat elo hei alles opzeploppen. Fir plazeweis, mierken ech, hu mer der keng Levels emol. Also hu mer der nach en Anthurium. An theoretesch misste mer mat deem Anthurium elo kënnen. Ähm, misst man theoretisch können hei, ja, da kann man das hier abblocken. Weil der fünften ist, ich hätte hier auch wollte eigentlich machen. Da wir hier können allen zwei nach aktivieren, das heißt, der Sensor geht noch besser. Und wir haben noch hier Anzugreparatur, die ist auch ganz wichtig, dass wir die auch noch können machen. Und das ist wirklich nur noch, ähm, 5 an d'Show wier mer nei ze fannen. Ob mer dat iwwerhaapt nei kréien an 10, dat ass éischter méi realistesch. Kucke mer mol awer hei e bëssen eppes ze fannen, respektiv huet de Goofy hei vläicht eppes fonnt. Mee also et ass scho wierklech faszinant, wéi hei iwwerall déi Weeër sinn a mer do mussen herno wahrscheinlech mat deem Loftballon och iwwerall fueren. Kuckt nach elo mol wierklech béckeg bis räit schonn an awer vläit zweete Level eis drun ze trauen, dat deen Dreck hei virun eisen Nues läit, dat do wär den nächste Level. All Kleckchen zielt. Jo, Tëntelimeet probéieren ech emol och haut nach eng Kéier, ob mer dat do hikréien oder net. Mir si jo e bësse gutt an der Zäit an hei ass eebe elo ganz suergfälteg mat der Tënt ëmzegoen, am Sënn vum hunn net vill. Do kënnt Dir Iech vläit nach drun erënneren, do war e Level, do war et wierklech op déi lescht, dee leschte Stëppel net ugaang. Mol einfach hei einfach sou duerch ze trëppelen, dat geet. Do sou mann wéi méiglech verbrauchen. An hei an hierste kucken de Wee ze maachen. Well vill däerft mer jo net ausginn. Nein, einfach ist so ein. Voilà, da geht für die okay. Aber wir hupsen da mal auch hier so da durch, also der Rest. Menschen bewusst nicht. Okay, ich gucke mal einfach begrenzen lassen. Ah, dat war lo blöd, well hien eis do de Wee verbréckt huet. Gutt, dat war jo scho mol näischt. Ähm, wéi gesot, ech probéieren esou gutt wéi et geet, si och z'ignoréieren. Einfach lo hannert hinnen do mech an d'Rei ze begannen.

Och hei stellen ech mech dann hin. Dat neist gesäit. Stellen mech och bewosst des Kër do hin. Voilà. Da wier ech einfach och no mein Kër bëss, ganz bëssen Tënt just äh, geholl. An do misst ech theoretesch awer vläit Össi kréien. So, ass mengen ech méi sënnvoll, well dat do gëtt soss kringlech. Äh, springt kleng Kéier. Fir deen ass och soss nervt. Et geet wierklech drëms hei easy laanscht ze kommen. Oh. Heil oder mal einfach so da durchschopsen. An da soll als Sniper cool, dat gëtt hilo ganz witzeg dann. Bin awer liquidéiert, so. Giff ech soen gelt hei virun dann. An dat do gëtt onerwitzeg, also kee Checkpoint. Och Ziele mol einfach ignoréieren. Einfach eise Wee hei viru maachen. Mal kucken ier ech si un d'Zil flätzen kann. Si laachen also natierlech net, also e bëssen en Hoken an der Geschicht. Äh, kuck mal hei mal. Boah, dat do ass ganz cool gemeet. Eng Männer Dir si krut. Muss ech just nach bis de Schluss packen. Ass hei oben de Schluss. An hat mer et duerchaus gepackt mat sou mann wéi méiglech. Faarw kucke lo mol einfach dat do ze maachen och nach ganz gently vun deem mir wierklech hei extrem gespuert a mir si belount ginn. Mir hunn eis natierlech do keng Kämpf siche gaang. Ech mengen net, dass de iwwerhaapt hei solls op de Kampf goen, mee mir hunn et gepackt. An ech kucken einfach lo mol an der Cadre. De wievelt Level? Dat war de 4. Ok. Mee vum Schwieregkeitsgrad hier muss ech iewes soen, hat et a sech. Et muss einfach taktesch spillen dee Moment. Fir net ze vill ze wasten. Sou. Kucken mer mol deen heite Level vläit nach ze maachen. Ech kucken eng Kéier op d'Zäit. Mer si bäi 4 Minutten. Mir kënnen dat do nach probéieren. Een Tuerm dackt of a mussen eeben esou séier wéi méiglech doduerch dann. D'Zil erreechen, dat heescht wahrscheinlech, mir sinn op engem Tiermchen a musse kucken, lo iergsi eropzekommen oder erop ze bleiwen. Also, et ass alles Pressure hei, also Sektor 6 schéngt Highway to Hell ze sinn, wéi den Dirk mer dat gesot huet. Mir sinn aktuell awer levelméisseg alles am grénge Beräich, nach. Ech betounen nach. Wäert wahrscheinlech vläicht op d'Waasser an d'Lod goen oder mir kréie vun hanne gläich d'Gesellschaft. Kucke mer mol, wéi dat sech elo entwéckelt. Da geet elo hei erof, ok. Hei geet elo alles erof, interessant, ok. Dat heescht, mir hunn hei wierklech schonn ze kämpfen, dat an d'Stécker geet, Step by Step erop. Dat ass ganz hitzeg gemeet, also mussen eis einfach eropschaffen. Voilà. Mee nach ass et ok. Da wollen mer uewen ufänken. Mee dat ass cool gemeet, also dat do gefält mer wierklech mat deem Tuerm och. Just, datt mer elo wierklech hei schonn An déi Mitte ran ze kommen. Sou, deen ass fort. Och fort. An dann, äh, ja. Geh ich mal d'Pläin Ziel op Gecke sinn. Bis wéiner de Spaß hei geht. Hol nur nach ganz weit, aber geht das auch noch so hoch. Okay, okay, okay. Ihr verlangt viel von mir, mit. Es möchte mir gerade richtig Spaß, das dort spielen. So, fort mit da.

Hätten mer vläit net esou vill gehat. Mir probéieren einfach nach eng Kéier. Dat ass cool gemeet. Also dat gefält mer wierklech, wat dee Level ugeet. Just mer wosste lo duerwen net, wou d'Ti, wou d'Rees higeet. Ein schitt Gefill, et geschitt ëmmer réit. Passage zu Passage, dat dat euro Gitter Ficht ass nach sozial einfach. So net an der steet de Moni Sniper schon do. Trajeier ignoréieren ech, déi interesséiere mech halt definitiv net, mir missen der genuch erkunden.

Witzeg. An ech hat net geduecht dat mer elo an engem Part haut géifen 3 Levelen hikréien, mee et ass wierklech Geschicklegkeet alles gefrot an ganz gäil gemeet bis elo. Kucke bëssen hei ronderëm an dann kucken ech op d'Zäit. Mir si réischt bäi 15 Minutten, dat ech da géif soen mir probéieren eng Kéier hei mat den. Den ganze Spaass hin an hier ze alles nach fräischalten. Probéieren wir mal den Lochball no 10 Minuten ze rappen, bis dohin a wie geet. Ein hat Laps von ja, dat ass da fir méi spéit, also do ass dann am nächste Level. Schalte mal alles nei frei, mir dat ass schon interessant, also do ass nach vill virun eis. Ja, definitiv. An mir kucken einfach alles elo mol ähm, iergendswéis prett ze maachen. Da wäert da scho bal den Schluss Dinge sinn, ne? Oder ass den déi Säit? Den ass do uewen. Ja, mir kucken wierklech alles elo mol fräigeschaltet, fir dat man nach die Passage kéinte maache mam ähm, do ass ënner e Level. De Passage kéint e maache mam Loftballon, well Schëlm muss elo iwwerall hin. Jo, säi Mini-Schiss, dass du Saache fënns, mee momentan interesséiert mech dat zimlech net vill. Gutt, kucke mer erëm eescht si hei erof ze kommen. Ob esou erof sprangen. Ah, hat bal geklappt. Muss mer kucken, iergendswéi ass de Wee erëm an. Rofzefall, ok dat geet och esou gutt. Voilà esou kënne mer normalerweis erëm un den Ufank kommen. Kucke mer elo einfach fir dee Loftballon-Challenge nach ze maachen an dann hätte mer schonn en éischte gudde Partycode haut. Esou a let's go. Dat heescht hei direkt. Oh, uewe bleiwen. Mal kucken, wou d'Dreckt higeet. Misst mer jo am Fong gutt hikréien, dat do, ne? Wa mer jo dat oft an deene béise Levele sou ewéi mam Geck gemeet hunn. Nächsten nächst Passage dann geet och hei virun direkt maa mer direkt den Sprong hei op. Muss mer hei just lo Gas ginn. Ah, dat mer lo verkacken. An alles opgeploppt hunn. Oder? Ja, dat ass och lo. Gët awer mat iwwee mol erkennen, ne? Ah, geet nemmi duer. Schade, schade. An do wäert wahrscheinlech da schon Schlusspassage sin.

An si hunn eben domat gemengt, datt de Kierper enges Daags kéint zeréckkomme vun hinnen. Dat ass dach bestëmmt keen echten Eenkling, dat kann nach dat kann et net sinn, oder dach? Also e bëssen esou d'Gimmick einfach gemeet mat den, jo, stamme se, stamen se besser gesot och of vun den Oktopussen an alles. Ech mengen mir missten do bal um Schluss ukomm vum Bierg sinn. Probéiere mer dat do einfach nach eng Kéier. Lasse mir kucken op d'Zäit, jo déi Minutt huelen ech mer elo fir nach dee Loftballon hei direkt mat iech zesummen ze maachen. Esou a let's go. Direkt hei schonn de falsche Wee ageholl. Mir missten dat do wéi gesot nach hikréien. Mir hunn dat do elo oft genuch trainéiert an deenen diverse Levelen mat deene Gleitpassagen. Ach, weiter geht der Spaß. Ja, nach vielleicht drauf kommen, ne? An dann, äh, ja, gëtt et spaßig, fir Iech nach nozukucken, well d'Ginner Tops schlafen mir lo haut sinn nach net erlieft. Nee, mir hun schon drei Level gepackt. Also so schlecht si mer dann awer net, wie verschiedene Leute heutzutage mengen. Und dann hei direkt virun. Und da rop. Da hun mer jo fir drun. Welt gescheit an dann muss man kucken wou geet de Spaass lo hin. Da si mer scho wahrscheinlech bal um Enn ukomm. Yes. Oder? War dat nennen? Oh, lo gëtt et enke ganz spaasseg hei. Jo, dat misst dann de Schluss sinn hei. Wat war et dann? Déi schéi Schrëftroll, déi mer elo zum Schluss nach krut hunn. Kucke mer eis déi och nach un. Wat war dann déi lescht? Numm vum Zil, Adorada, Nishio Orada, Decknumm, Distrikt Splatfil 3.3, Poison Rouge, Decknaam, Rue de sou an sou 19 Jade, Château. Bateau, Ranchi-Yu, Decknumm, Welz, Fels, Regioun, Südstrom, en Distrikt, Punkt, Punkt, Punkt, also do ass dann en bëssen eppes vläit ehm wat een eben an Zukunft kann en bëssen kucken wéi et viru geet mat Splatoon. Mee ech soen iech décke Merci fir d'Nokucken, mir hunn 3 Levele scho gemeeschtert an dann geet et nächst Kéier scho virun mam Sektor 6, mir hunn elo schonn 3 Levele gemeet An ech si ferm motivéiert dat hei virunzemaachen. Bis nächst Kéier an ciao ciao!